Be fyddwch chi'n gweud yw dylanwade ar y band? Wel, mae'n... Mae bywyd yn gyffredinol yn dylanwadu neu llenyddiaeth neu music neu... Um, Tywed, mae gwrando rhywbeth fel uh, Geraint Gruffus yr un mor dylanwadol a rhywbeth fel Captain Beefheart. Tywed, gwrando ar Geraint Gruffus yn gweud, God, mae hwnna mor wael. Uh, mae'n ysbrydoli fi wneud, wneud rhywbeth sydd yn gobeithio mynd i... Uh, Tywed, wneud rhywbeth mwy diddorol na hwnna. Tywed, mae ma dylanwadau negatif a positif i gael. Tywed. Ar yr ochr bositif, wyt ti di enwi pobl fel Leonard Cohen a Rolf Harris. Beth... Chi sôn bach am y ti na? Wel, Rolf, achos bod e... Ups and downs, really. Ie. Yeah. Ie, yeah, Rolf, mae jyst mor... Uh, brwd- ma' ma' gint o brwdfrydedd 'da fe am b- popeth mae'n neud os yw e'n peintio llun neu os ydyw e'n canu neu yy rhywbeth mae'n neud neu hyd yn o'd yy unryw beth mae jyst mor yy gint o brwdfrydedd 'da ge hefyd t'mod ma'n mae 'di neud lot o pethe creadigol ma' bobol yn tueddu i 'nghofio a lot o pethe arbrofol hefyd. Ond rywun fel i- Leonard Cohen dwi meddwl jyst math o storie odd e'n reit o t'mod o' ti'n odd e'n reit o llyfyr mewn can o tair munud. Jys mor creadigol t'mod a ma' wnna... So b- yy so t- t'mod ma' n'w yn dylanwadu ar y ar y ffordd 'yn ni'n neud pethe i radde ond jyst agwedd sy'n dylanwadu mwy na dim byd. On' ma'n amlwg bo' 'dach chi well ddirbyniad yn Lloeger nawr na fysach chi yng Nghymru.
Wel ma' ma' lot mwy o bobol yna yym sydd yn sor' of m- mae meddylie n'w tym bach mwy agored on' y nifer yw e dwi meddwl. A hefyd ma'r ma'r cyfrynge yn Lloeger yy wedi wedi roid cyfle i ni. So pan ni'n chware yn yy rywle fel Bristol ne' rywle ma' ma' cwpwl o bobol yn y gynulleidfa wedi clywed ni ar Radio Un. Hmm. A os ni'n chware yn Cymru w- t'mo' ma'r ffaith bo' ni 'di bod ar Radio'r Un yn golygu dim i n'w t'mod so. Ond sai'n becso abytu wnna eniwe t'mod. Dwi jyst yn yy... Ie odi chi'n gwbod pam gwbwl? Ne' chi'm yn becso am dim mwy? Wel odi d- ma'n dwi yn becso nid nid jyst i ni on' am grŵps grŵps pop a t'mod ne- ne' grŵps fel Eirin Peryglus ne' rwbeth sydd ma' n'w mor dda ma' m- m- w- enwe n'w fel un esiamp ma' nw'n neud miwsic pop yym sy mor dda â unryw miwsic pop arall t'mod a bands fel Llwybyr Llaethog neu Anhrefn neu yy Tunnel to allwn i enwi n- lot o grŵps a ma' ma' n'w beth ma' nw'n neud o fewn 'u maes o n'w ma' nw'n ma' n'w cystal â unryw un yn y byd t'mod?

yn y saithdege a'r chwedege i ca'l rwbeth yym diddorol o'n nw'n meddwl yn myn' i achub yr iaith yy fel Radio Cymru a yy Ess Pedwar Ec a ma' yn anffodus ma' dwi me'wl bod bod wnna'n bod y cyfrynge Cymraeg yn lladd yr iaith a lladd diddordeb bobol yn fwy na achub diddordeb bobol. Ti'n meddwl bod e'n wirioneddol gweithio yn erbyn yr iaith nawr? Dwi'n meddwl bod e, ie. Mae'n ma neud, ma neud pethau... Maen nhw'n trio fod mor poblogaidd a trio neud... Yn, yn lle neud raglenni sydd yn, wel, jyst raglenni fel ti'n gweld ar ar raglenni yym t'mod jyst raglenni arbrofol weda. Dwi'm am yy sai'n gwbod well gair i disgrifio fe rili. Yn lle hwnna ma' nw'n sor' of yy dynwared t'mod j- j- jyst pethe Sysneg neu neud pethe t'mod fel y peth gwaetha weles i erioed ar Es Pedwar Ec oedd o'n i'n bod ar yy noson cyn o- un naw wyth wyth o'n i'n gwylio o'n i'n gwylio yy Es Pedwar Ec a ddim byd gwyllt 'da fi neud ar y pryd. a t'mod blincin raglen am y lladd mochyn t'mod this is entertainment yn yn anffodus this is entertainment yng Nghymru t'mod t'od. So faint ma'r albym newydd Wyau yn adlewyrchu 'ych agwedd chi tuag at Gymru a tuag at y byd? Popeth rili.
Wel 'na beth yw e t'mod... Ie. ...na 'na 'na beth yw e s- s- swn i 'di neud e Swn i 'di neud e i t'mod i ca'l pobol i prynu fe dwi me'wl bo' wnna'n swno'n yy falle peth dwl i ddweud ond swn yy t'mod 'na beth yw e. Yym ni jyst wedi neud e ar bobol gobeithio sy'n prynu fe bobol sy'n me'wl o licen i ca'l ran o beth ma' rywun arall yn meddwl ambyti rwbeth run reswm ti mas i prynu llyfyr neu myn' i gweld ffilm da ne' rwbeth t'mod? Beth ma' cân fel Hen Ysgol Gloff yn sôn amdano yw e yn dangos bo' 'da chi ddim ffydd mewn unrhyw fath o syniadeth neu unrhyw fath o wleidyddiaeth?
Odi so so fi ddim Ddim ffydd o gwbl yy mewn gwleidyddiaeth o gwbl. Chi'n meddwl wedyn bo' chi'n fand yn ych amser ie?
Wel dwi'n sicir ma' yy t'mod es i trwy yy ysgol a y peth odd bobol yn dweutho fi ar y pryd oedd o t'mod 'studia di nawr a... So nes i wnna es i trwy'r hwnna i gyd. A t'mo' nawr dwi'n jyst yn gwthio papure ar desg a ca'l talu t'mod bron ddim byd o arian so ma' addysg yn wastraff amser yn yn y presennol yn bendant t'mod. So t'mo' swn me'wl dyle bobol traff- trafferthu myn' i ysgol. Yym ma' mae jyst yn wastraff achos O, mae, mae gan cyfalafiaeth gymaint o, o hold ar popeth, a ti ddim gallu, ti'n meddwl, sy'n y cyfle na, ti, ti jyst wedi creu uh, cymdeithas llawn o, o llysiau, really.